Kia ora tātou e te iwi, ko Mate Tuhirawini tēnei nō Te Tairāwhiti, Te Whānāpanui ahau. Ko Te Akuhata Rangi tōku ingoa, whānau mai pakeke mai i Te Urewera, nō Tūhoe ahau. Kei konei māua e kōrero ana mō tēnei āhuatanga, ngā āhuatanga e rua, ngā mahi o te taiohi me ngā āhuatanga

Ka whakaae koe, ka pai noa iho ki a koe ki te moe pūnārua. Do you prefer polygamy? If you could. Pakiau nei,
ā, tēnei mea te, te polygamy, ā, he, he āhuatanga nō ngā tīpuna, ka kite koe ki a Tūhoe Pōtiki e hia wana, wana Wahine, Apanui, tokowhā wana wahine, ā, i ngā, i te ao o tawhito, ā, ko tērā te, me kī, te, te whāinga matua, kia moe te wahine, kia puta ai ngā uri, nē, nā te mea, i, i aua wā tonu, tokoiti ngā tāngata, engari, Ia i ēnei rā, te pātai, ka hoki atu ki te pātai, Mēnā, āe, ki au nei me whaka, whakaara ake tērā tikanga. He aha ō whakaaro matua?
He pai ki a au i te, i te wā, he pai ki te, ki te rongo i nā kōrero, i te wā o tātou mātua tūpuna. Nē, ki te, uh, me ki rā, nā rātou nā kāwai rangatira. Nā kāwai rangatira, heke mai nā kāwai rangatira. Ana, kia moe uh, i nā wāhine tokotoru, tokoono, e hia rānei. Ana, kia, kia noho tonu ai, taua rārangi rangatiratanga rā i roto i te iwi. Kia kore i e noho. Engari ki ahau, i tēnei ao, i tēnei ao, kua rerekē. Rerekē te tū o nā rangatira i tēnei ao. Nō reira, e hoki mahara ana ki a rātou e mau E mau kauae moko ana, e mau tā moko ana. Anō rā, nō te wāki o nā tīpuna tērā, ko nā rangatira noho, ko nā kāwai rangatira noho, nā mea whakaaehia kia mau i te tā moko me te kauae moko. Ana ko rātou hoki nā māna i kōrero i tērā wā, i tēnei ao wā rerekē. He maha rātou, kāre noho i te, kei te, kei te mau noa iho, hai whakapaipai i o rātou āhua, kei te mau tā moko noa iho, kei te mau um, kau ai moko noho, hai whakapaipai i o rātou āhua. Engari, kore, ra, eh, kore rawa e whakaaro ake mo nā mātua tūpuna. Anō hoki, uh, nō reira, Ki ahau, ki okuna whakaaro, hei aha tēnā mea te tāne i te moe kia mahana a wāhine i tēnei ao. Nō reira, koinei okuna... Engari kia mahara ake nei, tērā pea ko ngā wahine hoki e taea te moe i takitini. Hei.
Ko tērā pea ka taea. Ka taea, ka taea tērā kia, kia takahuri ake. Nā te mea, i tēnei ao, he mana tō te wahine. Yeah. Mana tō te wahine i tēnei, i tēnei ao. Ahakoa, he mana anō te, tō, tō te wahine i tērā ao, te wao, te ao o nā tīpuna. Nā te mea ko rātau, nō nā wāhine, nā kaipupuri, uh, i nā kōrero, nā wāhine, nā kaipupuri, uh, i nā hītori, o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā hapū. Ko rātau te pupuri, ko rātau kei te kōrero atu ki nā, ki nā, ki nā kai kōrero o te hapū, o te iwi. Te, whaka, te, whakamā, te whakamōhio atu. Anei nā kōrero. Hei tuku mā koutou.